Esselamu Alaikum, d'Abschidspriedegt vum Prophet Mohammed, Fridde sief mat him. Déi lescht Priedegt vum Prophet Mohammed, Fridde sief mat him, gouf kuerz viru sengem Doud wärend dem Hadsch am Joer 632 no Christus zu Mekka gehalen. Dës Abschidspriedegt war net nëmmen eng Erënnerung fir seng Unhänger, se war awer och eng wichteg Warnung. D'Abschidspriedegt gëllt och als Enn vum Prophet Mohammed senger Missioun. Hei ass dat, wat hie gesot huet, O Leit, lauschtert wann ech giff no, well ech net weess, ob ech no dësem Joer nach bei iech wäert sinn. Dofir lauschtert deem, wat ech iech soe wäert, gutt no a gitt dës Wierder un déijéineg weider, déi haut net hei sinn. O Leit, genau wéi dir dëse Mount, dësen Dag, dës Stad als helleg betruecht, sou betruecht d'Liewen an de Besëtz als eng vu Gott uvertraute Saach. Gitt déi Saachen, déi Iech net gehéieren, hirem Besëtzer zréck. Schued kengem, fir datt keen Iech schuede kéint. Haalt virun Aen, datt Dir Ärem Här begéine wäert an datt hien Iech gewëss Är Dote berechne wäert. Gott huet Iech verbueden, Zënsen ze huelen, dofir sollt Dir aus Verpflichtungen aus Zënsgeschäften entbonne ginn. Äert Kapital awer steet Iech zou. Dir sollt weder Ongerechtegkeet zoufügen nach erleiden. Passt op de Satan op, fir d'Sécherheet vun ärer Relioun. Hien huet d'Hoffnung opginn, datt hien iech a grousse Saache ka beducksen, also passt op, datt dir him net a klenge Saachen nogitt. O Leit, et ass wouer, datt dir bestëmmt Rechter géigeniwwer är Fraen hutt, ma si hunn och Rechter géigeniwwer iech. Bedenkt och, datt iech är Frae vu Gott uvertraut goufen an datt dir se mat senger Erlabnis geholl hutt. Wa se bei Iech bleiwen an Iech Äert Recht gewähren, dann ass et hiert Recht, datt Dir se gutt versuergt. Behandelt Är Frae gutt a sidd léif mat hinnen, well si Äre Partner sinn an un Iech gebonne sinn. An et steet Iech zou, datt si sech mat kengem befrënne sollen, wann Dir net domatten averstane sidd, an si dorop opmierksam ze maachen, wa si sech net richteg verhalen. O Leit, lauschtert mir richteg no, biet Gott un, maacht är fënnef alldeeglech Gebieder, faascht am Mount Ramadan a spent Almosen aus ärem Verméigen. Gitt den Hadsch, dat heescht d'Pilgerfaart, maachen, wann dir iech et leeschte kënnt. Déi gesamt Mënschheet staamt vum Adam a vum Eva. En Araber huet kee Virrang virun engem Net-Araber. Nach huet en Net-Araber e Virrang virun engem Araber. Wäiss huet kee Virrang viru Schwaarz. Nach huet Schwaarz Virrang viru Wäiss, ausser an der Angscht viru Gott a bei gudden Doten. Léiert, dass all Muslim de Brudder vun engem anere Muslim ass an dass d'Muslimen eng Brudderschaft duerstellen. Näischt soll engem Muslim erlaabt sinn, wat engem muslimesche Brudder gehéiert, et sief, hie gëtt et aus fräiem Wëllen hier. Dofir dot iech selwer näischt Schlechtes un a bedenkt, dass dir enges Daags viru Gott stitt an no ären Dote gefrot gitt. Also passt op a verloosst net de riichte Wee, wann ech net méi bei iech sinn. O Leit, no mir wäert kee Prophet oder Gesandte méi kommen. An et wäert kee neie Glawe méi gebuer ginn. Iwwerleet dohier mat Vernonft, o Leit, a verstitt déi Wierder richteg, déi ech iech matdeelen. Ech wäert no mir zwou Saachen hannerloossen, de Kuran a mai Beispill, dat nennt een d'Sunnah, a wann dir hir nogitt, da wäert dir iech ni verléieren. Alleguerten déi, déi mir nolauschtere sollen dës Wierder mat aneren deelen, déi sollen och erëm déi Wierder weiderginn. Et kéint jo sinn, datt déi Lescht, déi meng Wierder héieren, se besser verstinn, wéi déi Éischt, déi mir nogelauschtert hunn. Gott sief mäin Zeien, datt ech denge Leit de Message iwwerbruecht hunn. Nach hautdesdaags gëtt déi Priedegt weidererzielt vu Generatioun zu Generatioun, an nach ëmmer gëtt gesot, datt dës Priedegt déi wichtegst Rechter, déi Gott iwwer d'Mënschheet huet, a wéi de Mënsch ënnert sech eens soll ginn, a sech dréit. Och wann d'Séil vum Prophet Mohammed, Fridde sief mat him, dës Welt verlooss huet, liewe seng Wierder nach ëmmer an onsen Häerzen weider. As-Salaamu aleykum, Fridde sief mat dir!